So. Yehowa atiefoɔ, sɛdeɛ yɛdii ka ka kyerɛɛ mo no, bra so sɛ yɛde Bible no ase Onyame Asɛm di kan na afei yɛde yɛn Sabbath School no nso toa soɔ.

Akristofoɔ bebree wɔde nhyehyɛɛ, wɔne Onyame ayɛ nhyehyɛɛ wɔ Onyamesom mu. Ɛno nti sɛ ɛba sɛ nhyehyɛɛ a wɔn ne Nyame ayɛ no botaeɛ no a wɔn su sɛ wɔn bɛyɛ Akristofoɔ a ɛyɛ sɛ wɔn nya no, na sɛ adeɛ ɛsɛ sɛ wɔn nya no wɔn annya a, na wɔn aba mu abu na wɔn ne Nyankopɔn adi mpaapaemu. Na ɛno na ɛnɛ anɔpɛ yi me ne wo bɛdwedwene ho Sɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛn nyamesom a yɛsom no yie. Ɔfrɛɛ yɛn wɔ kwan bɛn so? Ɔfrɛɛ yɛn sɛ yɛmmra mmɛnya nkwa. Nkwa nti na Onyankopɔn afrɛ wo, afrɛ me, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya nkwa. Nkwa ne na ɛhia nti na Onyame afrɛ wo, afrɛ me no. Enti nim wiase mu nneɛma bi a yɛde ani ato so a, ɛba sɛ yɛde yɛbɛsom Nyame na sɛ amma so amma yɛn a, na yɛagyae nyamesom no. Ɛba saa ne ɛnte nyamesom ase. Na mo yɛnhwɛ Job nwoma no etire a ɛyɛ mmienu nkyɛmu nkron ne edu. Job nwoma etire mmienu nkyɛmu nkron no ne edu. Na ne yere ka kyerɛɛ no sɛ, Woda so kura wo mudie mu ara? Dome Onyankopɔn na wu. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Sɛdeɛ mmaa gyigyehweɛ no mu bi kasa na wokasa yi, Yɛgye Onyankopɔn hɔ adepa na adebɔne na yɛrennye anaa? Yei nyinaa mu no, Hiob amfa n'ano anyɛ bɔne. Yɛn nyinaa kae Job. Onyame dom no ma n'ahonyadeɛ dɔɔso yie, kɛnɛ yi a anka yɛbɛyɛ ɔbɛ ɛɛ anka yɛbɛfrɛ no sɛ ɔyɛ billionaire te sɛ Bill Gates ne wɔn a ɛkeka ho no a wiase wɔn agye gyina wɔ sika mu ho no. Na wɔ ahonyadeɛ yie mpɔnkɔ, nnwan, mfunumu, what have you, Ɛdeɛn na na Job mu nnie? Kane anka ɔda Mercedes Benz akɛseɛ mu na anka ɔda, ɔne ne yere, ka ne yere da baako mu na ɔno nso da baako mu, na anka nkoa ne mfenaa deɛ ɔfa no kwa. Adwumayɛfoɔ bebree. Enti na Job yere na ne ho tɛ no yie, saa na mɛka no. Na hwee nni hɔ a ɛtaa n'ani, ɔto ne nsa a wei nie, ɔto ne nsa a wei nie. Na ɔbonsam a ɔmpɛ adepa na ɔpɛ nnipa nhweaseɛ na ɔpɛ sɛ nnipa nkwagyeɛ bɔ no no, ɔkɔ Onyame nkyɛn sɛ wo na wama Job anya ne ho, ɛno nti wopa atene wo nsa wɔ Job so sɛ nka Job ɔnnome wo anaa? Ɔbonsam ne botaeɛ no no sɛ yɛbɛdome Onyankopɔn na yɛbɛka sɛ yɛne Onyankopɔn nni kyɛfa biara na yɛagya y'asɔre a yɛkorɔ. Dome ka wo dɛ yi wo nsa firi Job so sɛ nka ɔnnome wo anaa? Mpɛn ampa ara Onyankopɔn sɛ ma kwan kɔyɛ nea ɔpɛ. Yɛn nyinaa nim Job asɛm no. Ɔhaw bebree baa Job so. N'ahonyadeɛ nyinaa firii ne nsa. Ne mma nyinaa wuui da koro pɛ. N'ahonyadeɛ a ɔwɔ nyinaa hweree no. Ɔbonsam san kɔɔ Onyame nkyɛn bio sɛ, Ee, yɛde wedeɛ na ɛpere wedeɛ, yɛde nam na ɛpere nam. Ɛno nti no, wo deɛ wopɛ a, ma mentene me nsa nka Job sɛ, Ka Job, ɔnnome wo anaa? Onyankopɔn se, Maa kwan, na ne nkwa deɛ, hwɛ na wamfa ansa anka. Enti nea ehuruw yɛn ara ne sɛ Job nkudaa a efiri twi kɔɔ twi kɔɔ brɛman bɛte siri bɛte sii Job so, ne ho nyinaa porɔwee sɛbeoo, ne ho kankankan, ne dan mu nyinaa bɔn, ne ho tiri nsuo. Ne nnamfonom koraa kɔɔ ne nkyɛn te sɛ, Ɔhɛ, woyɛ ho hwee nyɛ yie. Job, obedidi a, ne yere, ɔkɔ a, aduane no, obue pono no a, na wato atwene no so. Efisɛ saa bere yi ohia aba. Na afei ɔhwɛ Job, ɔda so kura ne gyidie yi mu, ɔda ɔda so de ne ho ato Onyankopɔn so. Ɛnna ne yere ka kyerɛɛ sɛ, Ei, woda so de wo ho to Onyankopɔn yi so? Woda ho de wo ho ato Onyankopɔn yi so? Dome Onyankopɔn na wu! Adɛn na woda ho de wo ho ato Onyankopɔn soɔ? Ɛnna Job ka kyerɛɛ ne yere sɛ, Yɛgye Onyankopɔn hɔ adepa, na adebɔne na yɛnyɛ anaa? Job ne Onyame nni nhyehyɛɛ biara Job ne Onyame nni nhyehyɛɛ biara Nea Onyame pɛ na ɔyɛ Enti sɛ ɔhaw ba a, adepa no baeɛ no de yɛne ani agye Na adebɔne aba a na yɛka sɛ Onyame ansom wo bio Ɔbaa yi ne tiawa mu ara ne sɛ ɔse Bible no se yeinom nyinaa mu no Job amfra ano anyɛ bɔne Sɛdeɛ Kristofo bebree teɛ no, sɛ ɛyɛ biribi na ɔde bɛto Onyame anim na sɛ ɛmmaa so a, wobɛhwɛ na ne ho repere no, ɔbɛhwɛ ara Nyame anim na ɔgyaa ne nyamesom koraa sɛ ɔnna nsom Nyame bio no, ɛfiri sɛ ɔkɔ asɔre no, ɔhunu mfasoɔ bi a ɛwɔ asɔre no mu. Me nuanom, nkwagyeɛ nti na Onyame afrɛ yɛn, ɛnyɛ yi wiase yi mu ahotɔ, ɛnyɛ yi wiase mu ho nneɛma, nneɛma bebree. Twerɛsɛm se, Nea ne nti ne kra bɛfiri ne nsa, ne nsa bɛka bio. Sɛ Kristo nti wohunu amane a, nhyira ne wo. Nanso nnipa, Kristofo bebree de wɔn ho ato wiase nneɛma so, enti sɛ ɛba sɛ wɔn nsa anka a, na afei wɔne Onyame ntam adi mpaapaemu. Job yɛ tumi nyinaa mu a ne yere se ɔnnome Nyankopɔn ngu ɔ no, Job annome Nyankopɔn angu. Ɔde ho kɔɔ so too Onyankopɔn so. Sɛn na nnɛ wo nso wode wo ho to Onyame so? Obusadeɛ no maa mu a, So ɛsɛ sɛ wugyae nyamesom anaa? Ɛsɛ sɛ ɔka sɛ wone Nyame nni hwee yɛ bio anaa? Yɛn awareɛ mu, saa na ɛteɛ. Awarefo bebree de nhyira toto wɔn awareɛ ho, nti nea ɔne botae a enti ɔkɔ awareɛ no aba so a, na wagya awareɛ no. Nyamesom mu, the same thing, nnamfoɔ mu, the same thing. Me nuanom, momma yɛnyɛ ahwɛyie paa wɔ nhyehyɛe a yɛyɛ wɔ biribi ho a ɛmmoa yɛn Mmuae, Onyame se wafrɛ yɛ sɛ mmra yɛmɛnya nkwa, wanka sɛ wafrɛ yɛ sɛ yɛmɛnya ahonyadeɛ. Ɛno nti no Job de ne ho to Onyame so ara. Yɛhwɛ Rut nwoma no nso a, ɔno nso yɛhu sɛ maame Naomi ne ne ne kunu ne ne mma nyinaa tuu kwan kɔɔ Moab asase so kɔtenaa hɔ ɛfiri sɛ na ɛkɔm aba Judah anaasɛ Yerusalem, Bethlehem. Ɛno nti no Wɔbɔkɔɔ yɛn no so sɛnea yɛn nyinaa nim ade ɛɛ Bible no mu abakɔsɛm no. Maame Naomi, ne kunu ne ne mma no nyinaa kowuwui, na mmom na ne ne mma no aware yerenom. Enti Maame Naomi yɛɛ sɛ ɔbɛsan n'akyi akɔ ne kurom Betlehem. Saa bere yi na Maame abɔ aberewa. Enti ɔsan nso ɔkɔ na ne nsenom nso wɔkɔ akogyaa no kwan. Enti wɔkɔ no, ɛkwan mu no ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mense no, Monsan nkɔ moakyi, na monkɔ mo Nyame no nkyɛn, na mensan akɔ me kurom, efisɛ Onyame de me baa ne mma, na sesei deɛ mekɔ no asini, mekɔ no sini, awerɛhoɔ mu na mede rekorɔ, mabɛhwere me me kunu ne me mma. Na ne nsene mu baako, Maame asɛm yi a ɔkaa yi, Naomi asɛm yi a ɔka kyerɛɛ ne nsene mu yi, baako deɛ ɔte aseɛ, ɛfiri sɛ mfasoɔ biara nni so sɛ ɔbɛdi maame no akyire. Botaeɛ a enti ɔba, ɔbɛ, ɔbaa fie hɔ no sɛ ɔbɛwaree, na sɛ ɔbarima a ɔbɛware no awu a, adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɔ, ɔtoa so sɛ ɔkɔdi maame no akyi? Ɛho nni mfasoɔ biara. Ɔkɔe so koraa, maame aba aberewa. Ɛdeɛn mfasoɔ na ɔbɛnya afiri hɔ? Enti yɛhunu sɛ N'ase mu baako sae, na baako deɛ, a yɛfrɛ no Rut no deɛ, ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔrensae. Na monyɛ ntie nsɛm a ɔkaa sɛ ɔn, nea nti a ɔse ɔrensae no, ɔnyɛ condition nti na ɔkɔ awareɛ no, ɔse bia maware eti sɛ ɔbarima no awu a, na memfa barima no abusua nyɛ hwee. Daabi da, wanka saa, na mmom ɔkɔɔ so dii maame akyi. Na monyɛ ntie asɛm a. Ɔka kyerɛɛ maame no, Mom yɛnka mfiri Rut nwoma ntini baako nkyɛmu edu baako hɔ ɛrekɔ Rut chapter 1 verse 11 going. Ɛna Naomi ka kyerɛɛ ɛna Naomi kaa sɛ, Me mma, monsan, adɛn na mo ne me bɛkorɔ? Mmarima da so wɔ me yam na me me mobɛnya mo kunu. Me mma, monsan nkɔ. Na manyini dodo sɛ mɛnya kunu. Sɛ mese mewɔ anidasoɔ na mɛnya ekunu anadwo yi na mawo mmɛbari mmabarima mpo a, wobɛtwɛn wɔn akɔsi sɛ wɔbɛnyini anaa? Mobɛtena hɔ a morenware anaa? Dabi, me mma, na me na awie me bɔne sene mo, ɛfiri sɛ Awurade nsa afiri adi, Awurade nsa afiri adi ne me adi no bɔne. Na ɔmemaa wɔn nne so sui bio, na Opra fee n'ase no ase ano, na Rut deɛ, ɔbataa ne ho, na ɔkaa sɛ, Hwɛ, Wo kora asan kɔ ne manfoɔ ne n'anyame nkyɛn. Sɔre di wo kora akyi. Na Rut kaa sɛ, Ɛnhyɛ me sɛ menyaa wo hɔ na menyaa w'akyiridie nsan nkɔ. Na deɛ wokorɔ na mɛkorɔ, na deɛ wosoɛ na mɛsoɛ. Wo man bɛyɛ me man, na wo Nyankopɔn ayɛ me Nyankopɔn. Deɛ ɔbɛwuo na mɛwuo, na ɛhɔ ara na wɔbɛsiɛ me, Awurade, ɛnyɛ me yei na ebi nka ho, sɛ gye owuo na ɛbɛtete me ne wo ntam? Na ɔhunuu sɛ wawe ata so sɛ ɔne no bɛkorɔ no, ɔne no gyaee kasa. Rut, ɔmfa nkɔ ɛɛ condition, nhyehyɛɛ biara nto awareɛ no ho, sɛ ɔ, ɔkɔ awareɛ no, ɛɛ ne kunu awu nti no, asa. Ɔhunuu Maame Naomi mu, ɔnyaa ne mu ahotɔsoɔ ne ne Nyame no sɛ, Me kure, wo Nyame yi bɛyɛ me Nyame, wo man bɛyɛ me man, wo manfoɔ bɛyɛ me manfoɔ, baabi a bɛda hɔ ara na mɛda, faako a bɛwuo no hɔ ara na mɛwuo. Yei na ɛsɛ sɛ ɛyɛ wo nyamesom botaeɛ. Hu sɛ nkyɛ Onyame afrɛ wo. Hu sɛ nkyɛ Onyame afrɛ wo. Na mfa wo nto wiase asetena so sɛ biribiara bɔ me, nneɛma nyinaa bɔ me nti no magyae me nyamesom. Onyame afrɛ wo sɛ bra bɛnya nkwa. Nkwa no na ɛhia. Deɛ aka deɛ, sɛ Onyame de dom wo a, ɛyɛ bonus na sɛ ɛyɛ mfasodeɛ. Enti anuanom a motie yɛn ɛnnɛ anɔpa yi no, momma yɛmfa Onyame asɛm no nsie yɛn mu. Momma yɛnhunu sɛ ɔdɔ a yɛdɔ Awurade nti a wafrɛ yɛn aba no, ɔso wafrɛ yɛn sɛ yɛmmra mmɛnya nkwa, ɛnyɛ nhyehyɛeɛ na yɛne Onyame ayɛ wɔ nyamesom mu. Nyamesom a yɛde nhyehyɛeɛ to ho sɛ mesrɛ Nyame ɔmfa woi mma me, ɔde woi ma me deɛ a na ɛbɛsom Nyame yie no deɛ, ɛmmoa Nyame, ɛmmoa nyamesom. Mfa nhyehyɛeɛ nto wo nyamesom ho na mmom dabiara da hunu sɛ Onyame afrɛ wo sɛ bra bɛnya nkwa. Awurade nhyira wo, ɔnka wo ho na ɔntie yɛn sufrɛ Na afei ɔma yɛn akoma a abubuo, akoma a apɛkyɛ, na yɛtumi de atie N'asɛm. Ɔnhyɛ wo den ɛnnɛ anɔpa yi wɔ N'adom nti. Amen. Amen. Yo, enti no, yɛbɛtoa so. Onyame a wanya mfomsoɔ ara da. Deɛ yɛyɛ biara, Onyame bɛyɛ biara no, Onim nea ɛyɛ ma yɛn mma. Saa berɛ yɛde yɛn nsa bɛ sukuu no nso bɛtoa so. Esiane bere nti no, biribiara rekɔ so one one. Nti Uncle Ben wɔ ha, Elder Ben Betty Mensah, ɔno na saa mmerɛ yi ɔde yɛn nsa bɛ sukuu no bɛdi anim ama yɛn. Nti Uncle Ben, mede adwumadie no hyɛ wo nsa. Yo, medase DJ, Nyame nka wo ho sɛ. Anɔpa yi Nyame afa wo so na wonam Job afotuo so na ɔde ama yɛn ama yɛhu sɛ Nyamesom no ɛnkyɛ sɛ ɛyɛ condition na mmom ɔwɔ sɛ yɛyɛ no open na yɛhu sɛ Nyame deɛ ɔwɔ hɔ nom wɔ ahokyerɛ ne ahotɔ berɛ nyinaa mu no Onyame yɛ Ɔhene. Yɛda wo ase bebree. Ɛnneɛ yɛbɛhyɛ yɛn Sabbath School no ase no. DJ, bɔ mpaeɛ ma yɛn na afei yɛnhyɛ Sabbath School Summary no ase. Agya Ahonkron, nnɛ anɔpa yi, mada wo ase akwanya a wode ama yɛn sɛ yɛmmra w'anim na afei yɛmfa wo ho nsɛm mma no mansan. Yɛsrɛ wo sɛ ma wo nsɛm yi mfiri wo Honhom Kronkron akwankyerɛ ne nkyerɛkyerɛmu mu. Ma yɛmfa yɛn nyansa ne yɛn nimdeɛ biara nka ho. Yɛdane w'akoa Rettie hyɛ wo nsa ne atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa, w'adom nti. Amen. Amen.

Sɛ ɛnnɛ wɔbɔ saa dwom yi ma yɛn a, sɛ yɛhwɛ yɛn adesua a yɛaduru soɔ no yɛ lesson number seven. Na nawɔtwe yi Awurade ayɛ adom ama yɛatumi asua no Adikanfoɔ Radio ahanom. Ɛno nti no yɛde saa mmere no reba wɔ yɛn anɔpa som dwumadie sɛdeɛ yɛtaa yɛ no anɔpa biara no. Na aborɔfo no Atifi asɛm no de ma yɛn wɔ sɛ From lion's den to the angel's den, ɛna Twi no ɔse firi gyata amena mu kɔ abɔfoɔ amena mu. Nkabɔsɛm na ɔpɛ sɛ ɔkan ma yɛn wɔ Twi no, na afei yɛhwɛ wɔ Daniel six four sɛdeɛ ɔsi kaa no, na afei yɛnhwɛ sɛdeɛ Borɔfo no nso kaa no wɔ Daniel six four no Na afei yɛwura adesua no mu. Ɔda hɔ ma. Ɛnna abirɛmpɔn ne ma, ɛɛm, mantam ahemfo no hwehwɛɛ sɛ wɔbɛnya Daniel hɔ asɛm bi, ahenni no fam, nanso wɔannya asɛm anaa bɔne biara, ɛfiri sɛ na ɔdi nokorɛ, na o, o, na ɔhunuu ne ho mfomsoɔ, na ɔnhunuu ne ho mfomsoɔ anaa bɔne biara. Amen. Amen. Meda ase. Enti no, ɛsɛ, aha no, Ɛɛ, ɔbɔɔ nkurɔfoɔ mmienu din wɔ ha. Ɔse amantam ne hefoɔ sɛdeɛ ɔkaeɛ no? Ɔse amantam ahemfo ne mmapɔmma. Ne mmapɔmma. Na kyerɛ sɛ wɔyɛ ɛɛ adwumayɛfoɔ a wɔn nyinaa yɛ adwuma wɔ Babilon ahennie mu. Enti wohu sɛ adesua no kyerɛ yɛn sɛ, wohu sɛ Nebukadnesar faa Daniel de no bɛsii ahennie mu no ara no na ɔnyaa ɔhaw. Wo nnipa yɛ mua te sɛ ebia anka yɛnom a yɛfiri sɛbsɛbi nsrɛ mu yi na yɛaba South abɛtena hɔ akyɛ na yɛanya adom bi wɔ ahennie mu anaasɛ ɔhene no ase no, wobɛhu sɛ afei na ɛde ɔhaw reba because sɛ ɛnya yɛ sɛ oh weinom deɛ wɔn ase firi ha noho ne yɛkyerɛ wɔn ase. Wohu sɛ yɛn Akanfoɔ yɛtaa yɛ saa nneɛma no. Wotena kuro biara mu kyɛ Woyɛ dɛn yɛ den sɛ wo ba bi benyini na ebia onya baabi si anaasɛ mpontuo bi ba n'abrabɔ mu a, wobɛhu ara na wɔn a wɔn deɛ hwehwɛ records mu no, records seekers no, sɛ records looking foɔ o, sɛ seeking foɔ o, wobɛhu ara na wɔn sɛ oh wei hwɛ saa abranteɛ wei hwɛ n'ase n'ase n'ase na wɔn wɔn wɔ din bi a yɛde frɛ, wɔyɛ fiefoɔ, Ɛɛ, na wɔn yɛ fiefoɔ, na wɔkyerɛ sɛ n'ase n'ase n'ase no deɛ, wɔbɛtenaa kurom ha, na wɔmfiri kurom ha. Ɛnna Nyame adom, ɛnnɛ deɛ wɔaba, wɔabɛyɛ kuro a wɔabɛbɔ abusua wɔ Akwan abusua mu, anaasɛ Asena anaa Abirekyie abusua mu. Enti no, ɛyɛ dɛn ara sɛ Ahennie a yɛmma ɔnni bi da. Ɛno ne problem a na ɛwɔ Babilon. Wohwɛ nso a, wɔ yɛn Akan amammerɛ mu nso, ɛtumi sɛ adesua yɛ sɛ mmerɛ a Daniel bɛgyee nhini wɔ Babylon ahennie mu, wobɛyɛɛ ɔbɛyɛɛ politician pɛ na ɔstate nyaa haw because of sɛ amantam ahemfo ne mpaninfoɔ na wɔnim wɔn ase. Wɔn ase ne sɛ wɔyɛ Jewfoɔ. Nna wɔnnyɛ by birth er as a Babylonian, na mmom wɔyɛ by records as a Babylonian. So wɔho? Enti wɔde ba yɛn mu a, yɛn yɛwɔ saa nyiyimu no wɔ yɛn mu pɛpɛɛpɛ. Ɛsom mu nyinaa, nyamesom mu nyinaa, Ɔbaadabɛn, yɛnom ne yɛwoo yɛn too mu, yɛnom ne yɛakyɛm wɔ mu, wei mu deɛ nansa na wɔbaeɛ na yɛde mpaninnie rema wɔn. Bohu sɛ ɛyɛ problem? Nti adesua no picture kyerɛ yɛn sɛ saa problem a wɔnyaa wɔ nom er lesson nɔma seven no, Na ɛstate firi mmerɛ a Daniel mu nyaa adom wɔ Babilon ahennie mu a ɛyɛ Nebukadnesar ɛna ɛyɛ Belsasar. Wohu sɛ Belsasar ɛfiri soɔ no ɛna ɔsan maa no tumi mu tumi, ɔbɔɔ n'aba so bɔɔ n'aba so, nti ɔse ɔyɛ third of the ruler. Ɛwɔ Babylon na kyerɛ sɛ ne position no wɔn hyɛ no ase akwadaa bɛhyɛ mpaninfoɔ bɛhyɛ akwadaa ase na sɛ wɔyɛ de wasi so na DJ wo yɛ small boy na mpaninfoɔ wɔ hɔ na wɔn nyinaa ahyɛ wo aseɛ no bɔsɛ no na wo ho ayɛ he nti sɛ woantoto nneɛma yie a ɛna ba yɛn akaa mu no a sɛ Nyame nni mu a yɛbɛto aduro. Yɛbɛtu aduro bɔ ho a na wo nan ase ataatae na yɛayi wo afiri hɔ because mpaninfoɔ wɔ hɔ, wo na wobɛtena so na wobɛkyerɛ yɛn deɛ yɛnyɔ. Ɔse ɔyɛ third, one third of the rulers nti na ɔwɔ tumi, ɔwɔ animuonyam. Ɛna na anuanom ho yɛ no ahi. Na adeɛ a yɛnyaa wɔ mu ne sɛ Sɛ Onyame de wo si ahenni so a, na sɛ Daniel ankasa no, ɔyɛ honhom mu ɔhene dada. Enti honam mu hene no nyɛ adeɛ bi a na kyerɛ sɛ ɛboro ne deɛ so, but wɔn deɛ na ɛboro wɔn adwene so. Ɛno nti adesua no ma yɛhu sɛ wɔhwehwɛɛ ne nsɛm mu Nanso wɔanhu biribiara. Aha na na meredwen ho ne sɛ, enti me a meyɛ Kristoni, enti sɛ okay politi mebɛyɛ political ayi bi anaasɛ yɛma me so gyina baabi na sɛ me nuanom a ɛhyɛ mo aseɛ no hwehwɛ me nsɛm mu a, yɛbɛhu biribi? Yɛde wo bɛyɛ asɔre ɛ ɛ ɛ ɛ ɛfrɛ no sɛ church treasurer anaasɛ asɔre panin na sɛ yɛka sɛ yɛhwehwɛ wo nsɛm mu a, yɛbɛtumi anya biribi sɛ wɔse no fault and no error Te forte error no sɛ aka sɛ yɛ bible mu anka yɛbɛhu sɛ na Daniel saa na ɔyɛ very very clean me ne kuro bɛn ahwɛ a me ntwa clean mɛyɛ kɔlɔ bi kɔlɔ na afei akyire no ɛde nsɛm bebree aba ɛno ne adesua nawɔtwe ɛde ma yɛn sɛ Daniel onyame pagyaa no nanso ɔyɛɛ nadwuma yɛ pɛpɛɛpɛ so hu sɛ ampa nti hu sɛ nka abɔsɛm nso a ɔmo ankasa dii Daniel ho adanseɛ Sɛ yɛahwehwɛ ne nsɛm mu, kyerɛ sɛ aban mu, administration mu, woyɛ asɔr panyin, baabi a yɛde wo asie, asɔre trɛhyea, asɔre kannifoɔ as ɔsɔfoɔ no, yɛahwehwɛ mu ahu sɛ oo, ne nkontabuo no yɛ pɛpɛɛpɛ, yɛmfa zero zero nka ho na yɛanya bi, enti no error, ɛsɛ sɛ administration no wɔyɛ hundred percent perfect. Enti ɛyɛ adeɛ a wɔde ma yɛn. Wohu sɛ adesua no ma yɛhu sɛ Jairus, Ɛyɛ adeɛ bi a ɔse Jerosis Jeroso ɛna na yɛsusuae sɛ skin pain ne akyerɛmde yɛka no sɛn? Ahoɔyaa. Ahoɔyaa. Ɛyɛ wosɛ obi a ɔyɛ ahoɔyaa biara no ɔwɔ problem. Obi a ɔyɛ ahoɔyaa biara, ahoɔyaa biara yɛ aniberefo. Enti adesua no ma yehu sɛ Satan, ne ti a wonya sɛ Satan, ne din kamakama ase Lucifer no, ɛsesa bɛyɛɛ Satan, kyerɛ sɛ Bronsam. Enti woyɛ abronsam a, kyerɛ sɛ woafiri wo beauty mu, woafiri w'animuonyam mu, woafiri wo tumidie mu, ɛnna ɛde bronsam, nti yɛbɛka no ɔbronsam, na kyerɛ sɛ deɛ no ɛno aka ho nti ka bronsam a ɛhyɛ ɔno but yɛka sɛ ɔbronsam a na kyerɛ sɛ wo full name no ɛno no na kyerɛ sɛ kɔ baabi a na wo wɔ ansa na wo bɛnya din ɔbronsam no wo sɛ adesua mɛhu sɛ na ɔresom Nyame deɛn nanso na nakoma ɛnni akyire ɔresom no sɛdeɛ ɔka no ɔreyɛ ne biara yɛ wo no too mu nti ɔsɛ me meda ɔkɔ asɔre Kwasiada ɔsɛ ɔkɔ asɔre Te yɛn kyerɛkyerɛ ne yɛn bɔ mma ase ne yɛn som Nyame nyinaa yɛ yɛ no te sɛ Christian wue but akoma no na ɛnni hɔ. Enti adesua me ahu sɛ na ɔyɛ nanso anibere nti no na n'adwene nni hɔ. Yɛwɔ Kristofoɔ bebree, me ka ho bi, a yɛbɛkɔ asɔre abɔ tae, yɛabɛtena radio so akasa kasa kasa kasa, formality, Nanso na ɛnyɛ adeɛ a yɛn akoma no wɔ hɔ. Momma yɛnnwene ho yie. Ɛno nti na na aniberɛ wɔ Akristofoɔ mu. Wohu sɛ, aniberɛ a ɛwɔ yɛn mu nti no, yɛmfa yɛn akoma nni Nyame akyi. Yɛdwene anuanom position, baabi a Nyame de wɔn aduro, deɛ Nyame ahyira wɔn de wɔn aduro no, ɛno na yɛyɔ. Na nea adesua no kyerɛ yɛn sɛ, Lucifer ne yɛn agya, obi a ɔyɛ bronsam biara no, wo nana, wo nana kansowa yɛ Satan. Enti Satan no na ɔde Lucifer, deɛ yɛn nyinaa yɛnim dada, aniberɛ na ɛsesaa n'asetena. Adesua no kyerɛ yɛn sɛ, obi a ɔ'ani bere adeɛ biara no, ɔne ɔbiri no, ɛwe no. Kyerɛ sɛ ɛyɛ germs na ɛrew enti bohu sɛ ɛrerew aa na wo fɔn ɛnyɛ aids but na wo fɔn anibrɛ ɛtumi ma nipa fɔn sɛ wo kan bible a wobɛtumi ahu ɛwɔ proverbs nwoma no mu so wahu enti adesua no ɛma yɛhu sɛ lucifer ɛde anibrɛ ɛma no firi baabi a ɔwɔ enti yɛhu sɛ saa nnuanom wei nso so no anibrɛ a na ɔmo anibrɛ da deɛ nti no Ɛna na ɔmo yɛ nneɛma a ɛkyɛ sɛ ɔmo yɛ. Enti adesua no ma yɛhu sɛ Joseph, ɔne ne nuanom, Daniel ɛne ne nkɔɔfoɔ yɛ hui, David ɛne Saul yɛ hui, Rahel ɛne Leah yɛ hui. Enti yɛma yɛhu sɛ anibrɛ, anibrɛ, anibrɛ no ɛno na ɛma onipa yɛ bɔne tia Onyankopɔn. So wahu? Adesua no ma yɛhu sɛ envy ɛtumi hurte wo. Kyerɛ sɛ, da biara no, sɛ wowɔ wowɔ anibere honhom a, wonam a wosɛ obi nku wo, wobua, ɛnyɛ obi na ɛku wo. Adwene a ɛwɔ wo tiri mu no, ɛno na ɛyɛ wo saa. Ma w'adwene mu nna hɔ. Enti amantam mpanimfoɔ, no mo problem, Daniel ada ne Onyame yi hunumu kyerɛ no, no mo nso redwene Daniel ho. Enti yɛn adeda na woredwene yɛn ho a, yiye, wɔn ɛremma wo ho kwa. So wahu? Enti adesua no yɛhu sɛ, sɛ wokan Mmebusɛm ti du na nkyekyem aduasa no a, wɔse envy no, ɛwe bones ti kan hɔ. Jealousy, ɔse ɛkeele. Wokan Job nwoma no a, ɛna wokan Mark seven to eh, two eh, seven, twenty one hɔ kɔ no nso a, ɛno nso ma yɛhu sɛdeɛ envy anaasɛ jealous ɛtumi ɛyɛ. Nea adesua no ma yɛtiaɛ nyinaa ne sɛ, jealous no, wɔse ɛyɛ form of hatred. Form of hatred, Ɛno nti na ɛma nipa bi tumi ku nipa bi wɔ mmerɛ a ɔnni reason because wa start firi ne nketewa mu ɛna ɔde aduru ne kɛseɛ mu nti wobɛhu no a na awieɛ no na akɔyɛ awu die. Ɛyɛ adeɛ a adesua no rebɔ yɛ kɔkɔ sɛ yɛnhwɛ yie. Adesua no saa ma yɛhu sɛ anuanom no rehunu biribiara nanso na wɔn ani bere da deɛ Onipa mu hɔ bɛtan wo because of sɛ neɛ Nyame de wo aduro anaasɛ neɛ Nyame ayɛ de ama wo. Nti neɛ nyaeɛ wɔ Kwasida no suom nyinaa ne sɛ jealous no ɛnyɛ honhom pa, ɛyɛ bɛyie. Obi a woyɛ jealous biara no wowɔ bronsam akyɛdeɛ a ne din de bɛyie. Nti bɛyie nso nyɛ adesua ne sɛ Daniel no yɛ nokwafoɔ, ɔyɛ faithful wɔ n'adwuma mu Ɛne sɛ, baabi a yɛyɛ adwuma no, momma yɛnyɛ nokwafoɔ. Abusuafoɔ, mommoma yɛnnyɛ sɛ, aha deɛ yɛresom Nyame, aha deɛ Nyame nni hɔ. Daniel, na ɔyɛ slave. Daniel, na ɔyɛ foreigner. Nanso, baabi a ɔwɔ reyɛ adwuma, ne tumi, n'ahennie dwumadie mu nyinaa no, na nokwaredie no na ɛreyɛ adwuma. Nti wɔse na ɔyɛ blameless. Blameless, that is, nkekaeɛ biara nni ne ho. Ɛha na yɛn nyinaa yɛnsrɛ sɛ Onyame bɛboa yɛn sɛ yɛresom Nyame no, ka yɛn nso nkekaeɛ biara yɛ dɛn, ɛntumi ɛyɛ dɛn, ɛmma yɛn ho, na yɛbɛyɛ nyamesom wese, na yɛde nokwaredie ɛde ɛbɛyɛ adwuma. Enti yɛn humanity

Asɔr krakye, asɔfo tosanyi, choir leader a yɛ w'adwen sɛ wɔbɛbrɛ wo ho ase na honhom mu Nyame ama wo so. Yɛde wo yɛ Asɔr kanyifoɔ sɛ ɔsɔfoɔ a brɛ wo ho ase na Onyame ama wo ho so. Yɛsan hu character, suban pa, wo suban Madamfo bi ɔse impromination to above, ɔno ara ne brɔfo wafiri mu, Kofi Brobey, ɔse impromination to above, onipa suban na edi no agyina mu. Na mehu dictionary a ɔkɔnyaa saa brɔfo no meaning no. So wahu? Ɔno ara ne brɔfo na ɔkyerɛɛ mu, wafiri mu, Nyame fa ne kra nsie. Wɔse imprognation to above, onipa suban na ɛdi no agyinam. Ɔno ne dictionary no. Daniel ne character dii no agyinam. Enti yɛn nso yɛn suban no nni yɛn agyinamu wɔ yɛn som, yɛn administration, political power a Onyame de ama yɛn no, yɛnyɛ no sɛdeɛ Daniel ɔyɛeɛ no. Ɛdɔ no adesua no, Nyame mma, nea ha no nso yɛtumi nyaeɛ wɔ ɛdɔ no adesua mu no, plotters no, plotters. W'abusua mu yɛwɔ plotters. W'asafo mu yɛwɔ plotters. Adwuma mu yɛwɔ plotters. Enti aha no kyerɛ sɛ baabiara a abronsam wɔ no, wɔn a ɛsɔretia kwaadubɔfoɔ no deɛ wɔmpaa ho da. Na nea ohu ne sɛ, sɛ onim ne kwaadubɔfoɔ a, ayɛ ama no ɔhaw. Da deɛ, na ɔnim ne kwaadubɔfoɔ, enti ɔnim wɔn dada, amantam ahemfo, wɔwɔ hɔ, ɛna mebɛtoo wɔn, ɛna Onyame de me asi wɔn so panin, ɛna wɔhyɛ m'ase. Enti adɛn a wɔbɛsɔre aprɔto? Adesua a ɛnyae wɔ mu ne sɛ, Daniel huu wɔn, na wɔn no anhyɛ ne so. Ɛno na ɛnya mu adesua. Daniel huu wɔn, nanso wamfa n'adwene anni wɔn so akyi. Daniel huu wɔn, wɔne wɔn annya aperepere, wɔhuu baabi a ɔsɛ a wɔfa. Nti sɛ wowɔ plotters na wɔn plot wo a, wo deɛ baabi a wofa ara ne sɛ w'awura ade no a wokura wo ne mu no, ɛno na wɔ sɛ wotumi yɛ dɛn de no si w'ani so. Wohu sɛ adesua no ma yɛhu sɛ honam fam no, Administration papers nyinaa no no fault no error ɛno nti deɛ ɛbɛba ne sɛ yɛbɛba wo nyamesom mu nti sɛ bronsam som mu number one na wanya wo a number two ɔhwɛ wo gyidie na wasum wo afidie sɛ ɔbɛtumi anya wo nti adesua no yɛhu sɛ Daniel ne plotters no plottoe nhyehyɛeɛ a atorɔ bata ho aha no kyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ anyansafoɔ bi wɔ w'abusua mu wɔ asafo mu a da biara no wɔn deɛ wɔn plɔto kyerɛ sɛ ɔsagyerɛti na ayɛ kamakama yɛboa yɛn sɔfoɔ ama n'adwuma no ayɛ mmerɛ na ɔsɔfoɔ atumi atena ase nanso na wɔn di wawu nti aha no kyerɛ sɛ woyɛ sɔfo anaa woyɛ kannifoɔ a serɛ mo ani na hɔ nsusua bebree a wɔn mpaninfoɔ no de ba bebree no ebi wɔ hɔ nom a wɔn pretɛnde biribi wɔ akyire Adwene bi na wɔkyere. Sɛ wɔannwene ho yie a, wɔbɛhyɛ mmara bi sɛdeɛ Darius hyɛɛeɛ no na wɔntumi nyɛ ho hwee no. Nti adesua no ma yɛhu sɛ wɔprɔtoo no wɔ ne som mu. Ɛno nti no, degree a wɔyɛɛ nyinaa no, na ɛyɛ wɔn apretɛnde. Wɔnnim sɛ Daniel deɛ, sei na ɔteɛ. Enti yɛsum no afidie wɔ hanom a, yɛbɛnya DJ. Enti adesua no sɛ, afidisum yɛ adeɛ a ɛyɛ bronsam. aba a oguo no bi. Nti sɛ woyɛ Kristoni na wo prɔto a, dwene ho yie sɛ wodi bronsam nnwuma akyi, na wodi wo nana anammɔn akyi. Yɛhu sɛ na administrators no wɔyɛ prɔters a na wɔreprɔto. Adesua no sɛ na Daniel ɔ remain, aha na ɛyɛ me dɛ, brɔfo no wɔse he remained, ɔkɔɔ so gyinaa ne gyidie mu. Nea adesua a yenyae wɔ mu ne sɛ, mpɛn dodow a woyɛ nokwafoɔ ma Nyame no, nnipa bɛsɔre ako atia wo. Yɛbɛka nsɛm bɔne, nsɛm yaayaa, atorɔ nsɛm de agu wo so, nanso mma no nha wo. Yɛhwɛ adesua mmienu na yɛnyae a, plɔtɛs no plɔtoo sɛ wɔbɛnya Daniel, Wɔsan dii atorɔ pretɛnde maa ɔhene sɛdeɛ ɛbɛma n'asɛm ayɛ dɛ. Nti wohu sɛ kwan a yɛfa so ma nnipa bi kɔtɔ amanneɛ mu no, ɛyɛ adeɛ a adesua no kyerɛ yɛn. Ɔse unfortunately no, ɔhene firi sɛ nsusuiɛ no yɛ deɛn? Ɛkyerɛ na ɔhuiɛ no na ɔhu sɛ wayɛ mistake. Nti sɛ woyɛ kannifoɔ a, asɛm bi ba a, nya adagye hwehwɛ mu. Ansa na ano pɛn asi so pepa so na wa endorse wasan aka sɛ o mmara no ɛyɛ nokorɛ yɛde yɛ adwuma ɛmfa abufuo ɛmfa wɔ wɔ ɛfɛn sɛ wadwuma mpuntuo a pɛsɛ ɛkɔ so ntɛm nti ɛnsan signature bi wonya san wie a wasan ne sɛ mmara di wo wontumi nreverse nti adesua no ma yɛhunu sɛ Ɔhene hunuu plan no but na mistake no na anya aba bio. Adesua no san boa yɛn ma yɛhu sɛ na wɔayɛ wɔn adwene sɛ saa ɛkwan no ara na wɔbɛfa so efisɛ na Daniel nim wɔn fi Nebukadnesar pɛn so, onim wɔn fi Belsasar pɛn so. Adesua bi wɔ hanom a yɛdwene ho yie. Wohu sɛ, sɛ woanku wo tamfo na wugya wo tamfo a, ɔsɔre tia wo. Nka Nyame so sɛ nka ehu tamfoɔ sɛ David kɔ huu Saul no wanku no. So waho? Nanso nka okuu no a nka ebia nka onya asomdweɛ but ɔse neɛ Nyame ahyira no no na wahyira nyɛ no so ɔ judgement nyɛ ɔno a. Daniel favour ne nuanom. Ɔhene manku wɔn. Ɔdwene wɔn kra ho but saa nuanom wɔn annwene Daniel ho. Wo se yɛwɔ akristofoɔ bi wɔ hɔ a wɔpɛ ne yieyɔ no wɔnya baabi gyina wie a Ɔbɛkyerɛ wo sɛ wo gyigye wura bi, me mɛkyerɛ wo, cos wo na wobɛtoo me. Nanso ne wura bi sɛ ɛbere bi a nka ɔrewu a kuro bɛn awuo no gyigye na ɛboaa me. Abusuafoɔ ɛyɛ momma yɛn sɛnse yɛn ka hu sɛ bia gyigye aboa me pɛn. Ɛfiri sɛ ka nyɛ bia gyigye eh Nyame apagya no a ɛka me nna Nyame ase sen sɛ mɛsan adwene ho sɛ ɔno deɛ me na ɔsɛ nka me nya ɛne ɛde ama no na ayɛ den. Ma w'ani nsɔ position a Nyame de ama wo, ma w'ani nsɔ deɛ Nyame de akyɛ wo wɔ ɛno ne adesua a ɛrenya wɔ mu so. Amantam ahemfo no, wɔn werɛ firi sɛ Daniel nom na ɛgyee wɔn a wɔsɛ nkeku wɔn. Momma yɛnkae yɛn akyi, na yɛnkae deɛ yɛn nuanom bi ayɛ ama yɛn pɛn, ama sɛ yɛdwene adwene bɔne bi afa wɔn ho a, yɛahu sɛ ɛnyɛ ade papa. Adesua no sɛ na Daniel nim degree no a wɔayɛ no nsunsuansoɔ but na ɔhene no deɛ na ɔnnim. Ɛberɛ no adesua no kyerɛ yɛn sɛ fa wo haw kɔ Nyame anim mpaebɔ mu. Adesua no kyerɛ yɛn sɛ Matthew six six yɛbɛtumi abɔ kokoɔ mpaeɛ wɔ yɛn fie, wobɛtumi agyina abɔnten abɔ mpaeɛ. Deɛ ɔde ma yɛn nyinaa ne sɛ wonim mpae, wo hyɛ aseɛ firi wo mmɔfra aseɛ a Wonsuro baabi a wugyina wɔ baabi a wuyi wo Nyankopɔn adi de akyerɛ. Yebetumi abɔ mpae wɔ baabiara wɔ mmere a wonsuro. Enti kɔndihyin no bɛkyerɛ wo sɛ aha yi ɛwɔ sɛ wotumi bɔ no kokoam anaasɛ aha yi ɛwɔ sɛ wodan no adi. Ɛdɔre amena ahu sɛ na Daniel nim wɔn a ɛreporɔwtom dada. Ɛno nti no, na ɛnha no sɛ ɔbɛsan ama wɔahu sɛ ɔno deɛ ogyina ne gyidie mu. Ɛna ɛnyɛ hwehwɛni mu gyidie bi nkɔ amaneɛ mu. Ebinom nso wɔ saa problem no. Oh mɛ yɛ ma me nhwɛ. Daniel na ɛnyɛ yɛ ma me nhwɛ, na ɛyɛ ne su. Na aka ne hɔ, ɔ addicte sɛ ne mpaeɛ deɛ ɔbɛbɔ. Ɛna Jewfoɔ no nso no, adesua no mɛ hu sɛ wɔn amammerɛ sɛ wɔn de wɔn ani kyerɛ baabi a hann no repue na wɔn abɔ mpaeɛ akyerɛ Onyame. Nti adesua no kyerɛ yɛn sɛ Daniel wamma protɛse no anni ne so nkonim sɛ ɔmmɔ no mpaeɛ sɛdeɛ na ɔbɔ no daa no, na saa ara na ɔyɛ no. Ɛnyɛ sɛ yɛtaa no nti na ɔbɛkyerɛ ne gyidie ahwɛ sɛdeɛ ne gyidie si teɛ. Enti Hannah kyerɛ yɛn sɛ, Fa wo haw kɔ mpaebɔ mu. Mpaeɛ no ma ɛnyɛ wo daa daa routine, wo su, Ama sɛ wokɔ ɔhaw bi mu a, woakɔ so ayi wo gyidie no de akyerɛ. Afei adesua no san ma yɛhu sɛ na Daniel nim sɛ onyame ayɛ bi pɛn mmerɛ a wɔde wɔn baa Babilon ahemfie da a ɛdi kan. Na Daniel nim sɛ ne nuanom mmiɛnsa no, onyame yɛ anwanwadeɛ wɔ wɔn adidie mu Daniel san hunuu sɛ Onyankopɔn yɛ anwanwadeɛ wɔ Ɔhene Nebukadresar pɛn so mmerɛ a na ne nuanom wɔ haw mu. Daniel san hunuu sɛ Onyame sianee mmerɛ a wɔplɔto de no kɔtoo amaneɛ mu no, Onyame bae. Enti na ɔnim sɛ Darius pɛn soɔ no Onyame bɛba. Sɛ wonim wo Nyame a. Wobɛkɔ so agyina wo gyidie mu. Ɛkyerɛ sɛ wonim Nyame a, wobɛkɔ so ayɛ wo nyamedwuma wɔ mmerɛ a wonsuro afenaa, ogya ne amaneɛ. Enti ɛha no, Daniel ɔkyerɛ wɔn sɛ Onyame bɛkasa. Ɛno ne adesua a yɛnyaeɛ wɔ Brada adesua no mu. Ɛno nti ɛkyerɛ yɛn sɛ Daniel ɔdi adanseɛ ɛma yɛhunu neɛ Onyame ɛtumi ɛyɔ ɛne neɛ Onyame ayɛ dada nti ɔnim sɛ Onyame ɔbɛyɛ neɛ ato no sɛ wowɔ saa gyidie no a Onyame ɛdi wakyi Wukuada adesua no nso ne tia wɔ mu ne sɛ Ɔhene mmra no ɔntumi ɛnwedraw Ɛno nso nti, ɔse ɔhene de mmara no yɛ adwuma sɛdeɛ n'ahennie ntumi mmɔ no. Wohu sɛ ɛtɔ da bi a yɛhu Nyame reɛ, but te sɛ neɛ Nero yɛeɛ no, wahu sɛ ɛyɛ nokorɛ, nanso ɔnlusu honam fam ahennie ɛnnya nkwa. Ɔhene hu sɛ ɔdi akyire a ɔbɛlusu, nti ɛwɔ sɛ ɔyɛ. Nanso ha no adesua no ma yɛhu nneɛma bi a ɛwɔ sɛ yɛtumi hu deɛ ɔhene no tumi yɛ faa Daniel ho. Number one, ɔhene no huu sɛ Daniel deɛ, Nyame honhom wɔ ne mu. Ɔhene no huu sɛ Daniel Nyankopɔn no, ɔbɛtumi ayi no afiri situation a yɛde no rekɔto no mu no, efisɛ na ɔkae sɛ Nebuchadnezzar pɛn so, Belshazzar pɛn so no, Onyame yɛ the same miracle. Enti ɔhene no na onim. Adesua a ɛsan yi ho ne sɛ, ɔhene no nnɔɔso. Mmere a yɛrekata mmara so di adanse sɛ ɔhene asan no, plotters no nso nnɔɔsoe. Wɔyɛ adanse mmienu sɛ ɛyɛ rare sɛ Daniel ɔda amena no mu. Adesua a ɛsan nyae ne sɛ, Ɔhene baa ahemfie so no, ɔhene dii mmuadadie, fasting and prayers, maa Daniel yehudi ma adwuma. Nti wohu sɛ amanaman mu hene, ɔhene a ɔnim nyame ketewaa bi no, ɔkae nyame ba bi a nyame honhom wɔ ne mu. Nti adesua sɛ, all night. Ahemfie hotel gye ntim sɛ ahemfiefoɔ nyinaa nso bɛyɛ fasting ama Daniel. Ɛnwanwa, ɛyɛ miracle sɛ woyɛ nyamesom ni pa a ewiasefoɔ bɔ mpaeɛ ma wo. Wo mantam, w'abusua mu, kuro a wofiri mu, baabi a wote no, sɛ nyamesom pa da adi, suban pa da adi a, wokɔ ɔhaw mu a, Bohu sɛ amantam mufoɔ no ne obiara awurade mmoa papa yi awurade mmoa maame yi te sɛ madam Theresa awurade nyɛ no sei ɛyɛ nhyira ɛyɛ dim adwuma enti aha no yɛhu dim adwuma a king Daros di maa Daniel ɛmena na Daniel ɛda amena no mu enti yɛhu sɛ ɔhene nso nya adwenem haw Daniel so no annya asomdwoeɛ adwene. Ɔhene dwenee faa Daniel ne nkwagyeɛ ho. Saa ara nso na ɔsɛ yɛn nso yɛtumi yɛ dɛn yɛ. Afei adesua no saa ma yɛhunu sɛ, ɔhene hunuu sɛ, Mehunuiɛ anka, nanso na aka akyire. Ɛberɛ a ɔhunuu sɛ Daniel anya nhunsoɔ no, na ɛwɔ sɛ ɔboa ma Daniel yɛde no kɔ. Nti hu fasting Ana yɛhuu prayers. Ɛna afei yɛhuu sɛ anɔpa twutwuutwu, morning devotion, ɛyɛ adeɛ a ɛhia. Enti magye adi sɛ ɔhene, wanna the whole night, na sɛ ɔbɔ mpaeɛ deɛ a, anɔpa no, ɔbɛbɔ mpaeɛ ama Daniel ansa na wakɔ amena no ano. Wo sɛ Mary kɔhwɛ baabi a Yesu da no, na ɔkɔhwɛ sɛ amu no da hɔ. Nti na ɔhene kɔhwɛ deɛ asie, but na ɔnim sɛ Daniel Daniel, Daniel, ne Nyankopɔn no bɛgye no. Nso adesua no mia hu ɔhe nteamu ne Daniel ne nnyesoɔ. Wohu sɛ wei ma yɛhu neɛ Onyame tumi yɛ. Ɔhe teamu no, Daniel responde ma ɔhe hu sɛ ne gyidie no da ho te ne mu. Enti wei ne adesua a yɛnyaeɛ wɔ emu. Neɛ adesua no de ma yɛn ne sɛ, baabi biara a yɛwɔ no, aban mu oo, efie mu oo, adwuma mu oo, sɛ yɛyi nyamesom adi a, yɛn wuranom no, wɔn nso bɛdwene yɛn ho mmerɛ a yɛwɔ ɔhaw ne amanneɛ tebea mu. Yɛyɛ Kristofoɔ yi, nea adesua no de ma yɛn ne sɛ, yɛmma nnipa nni yɛn ho adanseɛ. Yɛn adansedie mu no, Yɛn adansedie mu no, yɛkɔ ɔhaw mu a, saa adansefoɔ no bɛtumi abɔ mpaeɛ ama yɛn. Nti yɛhu sɛ Darius dii adanseɛ faa Daniel ne Nyankopɔn deɛ ɔtumi yɛ ho. Ɛno nti no, deɛ yɛnyaeɛ. Afei deɛ adesua yi a wɔde ade ma yɛn sɛ, Nokorɛ bɛda adi. Bimbuo Nyame mma, sɛ Yesu ba a, nokware bɛda adi. Enti wohu sɛ ɔhene huu atorɔfoɔ no a ɛyɛ amantam ahemfo, deɛ wɔayɛ afa Onyame ba Daniel ho, Onyame akoa no, ɔhunui. Nyame mma, sɛ wo prɔto a, woyɛ dɛn a nokorɛ bɛda adi? Ɛbɛtumi adi afe, ɛbɛtumi adi mfeɛ du, ɛbɛtumi adi mfeɛ ɔha, but nokorɛ deɛ ɛbɛda adi. Enti sɛ woreprɔto a, gye saa nneɛma no firi hɔ. Dwene wo nua nkɔsoɔ ne ne mmɔdemmɔ. Adesua ne sɛ, Ɔhene Darius huu nokorɛ no, efisɛ na Daniel mfomsoɔ biara nni ne ho. Enti aha nso yɛhu sɛ, ne nyamesom mu no, na mfomsoɔ nni ne ho. Enti Darius huu sɛ Daniel wɔyɛ nokwafoɔ ma Nyame, ɛna wɔyɛ nokwafoɔ ma N'adwuma yɛm. Enti yɛabada me hu Onyame nokwaredie, bem buo, Onyame bɛbu wo bem mmerɛ a w'atamfo de gya agu wo so. Nti adesua me ahu sɛ Onyame maa Daniel daa frɔmm wɔ gyata no ho sɛ na ɛkyerɛ sɛ ha no sɛ na Nyame ama Gyata no adidi dada, wabɔ wɔn amee dada, ɛno nti no na wɔnhia aduane bio. Enti Daniel ne wɔn nyinaa tenaa no asomdwoeɛ mu. Mmerɛ a na wɔrebɔ ose, aha nso yɛhu yi, na wɔrebɔ ose, mmerɛ a ɛkata amena no so, yɛnya no, wohu sɛ ɔtamfo nya wo oo, yɛnya no, ɛna ɔda hɔ no, hɛɛhɛɛ, ɛna ɔlaalaalaala hɔ no, sɛ wohu, ee, comments, w'anim agu ase ee. Nti na ɔmo bɔ se, efisɛ yɛnnya akata amena nso. Ɔma sɛ ahemfo no gye adanseɛ sɛ o, yɛgyina hɔ nea akata no so, nti ɔnni akwanya biara. Nti ɔmo bɔ se no, na Daniel Nyame no nso ne no rebɔ se wɔ amena mu hɔ. Na ɔhene nso so rebɔ mpaeɛ de rema no. Nti hu nneɛma mmiɛnsa, ɔhene mpaebɔ ne n'akɔnkyene, Atamfo sebɔ ne wɔn anigyeɛ nti wɔbɛyɛ party efisɛ wɔadi nkonim. Onyame nso sebɔ wɔ amena no mu sɛ na Daniel ne Onyame abɔfoɔ no rebɔ ose sɛ Onyame adi nkonim. Enti Yahweh de ama yɛahu sɛ bembuo, Onyame buu wɔn bem. Enti Darius de bembuo baeɛ sɛ, Atamfo ei, Sɛ moantumi anku Daniel deɛ a, ɛneɛ exchange, exchange is not robbery, kyeɛ. Enti wo bɔne biara a woyɛ no, kae hu sɛ awieɛ no, atemmuo no, Onyame de bɛba. Nti neɛ adesua a wodaa de mae sɛ, Onyame de atemmuo ba, na ɔbɛgye Nyame mma nokwafoɔ de wɔn akɔ fie. Nti New Jerusalem no, wɔde ma bembuofoɔ, wɔn a Onyame abu wɔn bem wɔde trenee atade fitaa de ahyɛ wɔn no, wɔn na Onyame de rema wɔn, na Onyame atɔ gya, saa gya no, ɔde agu abɔnefoɔ so. Nti yɛn wɔ adesua mu yi ho sɛ, exchange baeɛ, yɛyii Daniel, ɛna yɛde saa amantam ahemfoɔ ne saa atumfoɔ no, ɛnyɛ wɔn nko ara o, wɔn yerenom, wɔn mma, wɔn nananom nso bɛka ho bi, wɔn nyinaa, yɛde wɔn nyinaa nso yɛ dɛn, ɛkɔguu mu bi. Hwɛ, exchange, nnipa baako. Ne nkwagyeɛ ne nnipa dodoɔ sɛeɛ. Awurade reba. Onyame bɛgye ɔtreneeni baako a n'ani sɔ no. Onyame asɛe abɔneɛfoɔ a wɔko tia Nyame ne Nyame mma. Enti yɛhunu sɛ Daniel firiiɛ no, wɔn a ɛkɔeɛ no, wɔn a ɛsaneɛ wɔ amena no no, ɛyɛ mpaninfoɔ no nyina ara no, wɔn a ani gyina na wɔn nyina ara wɔn awieɛ baeɛ. Deɛ ɔde baeɛ sɛ, M'awieɛ bɛba. Ade papa a mɛyɛ no, Onyame bɛgyina so abu me fɔ. Ade bɔne a mɛyɛ no, Onyame bɛgyina so atwe m'aso asɛe me korakora. Enti Yawada adesua no, ne tiawa nyinaa ne sɛ, Nyame mma, momma yɛnhwɛ yɛn abrabɔ, yɛn nyamesom yie. Nea enti twitwa, sɔretia, ne saa nneɛma a yɛko tiatia yɛn ho no, mom yɛnyae. Anibrɛ na ɛde awudie ba. Nti yɛhu sɛ hwɛ from day one no a, Daniel nyaa position no ara na wɔstartee.